اے میݙے چھوٹے بھائی محمد محمود احمد دی یاد اچ میں اپݨے عزیزاں نال اپݨے ہم عمر ساتھیاں نال مل کے انہاں دی یاد اچ انہاں دیاں محبتاں کوں واپس آنڑݨ دی کوشش کیتی ڳئی۔

تشریف گھن کے میں انہاں دا انتہائی مشکور ہاں۔ انہاں دیاں محبتاں، انہاں دا سر دا خلوص میں ساری زندگی نہ بھل سگداں۔ محبتاں دیاں بڑیاں گالاں تھیندیاں رہیاں۔ محمود میرا۔

اس نے تے غزل لکھدی کیتی۔ ایدا ہک آخری شعر میں جناب دی نظر کریساں تھوڑی۔ میں محمود احمد ہک حقیقی حقیقت پسند انسان ہاں۔ اودا شعر آ کہ۔

جناب مشیر صاحب توں بعد میڈے واسطے ایہ اعزاز ہے کہ تشریف گھن آئے میڈے واسطے بہت خوشی ہے سارے بھائیاں دا میں ممنون ہاں مشکور ہاں اتنی دیر اتنے اوکھ دے وچ اندھیرے دے وچ ٻہوں کجھ برداشت کر کے تساں اساںجھے گنہگاراں کوں برداشت کیتا ہے، عزت ݙتی ہے، حوصلہ ݙتا ہے۔ میݙے ٻچے وی تہاݙے غلام رہسن انشاء اللہ جب تک زندگی ہے۔ میں سارے آپݨیاں دوستاں دا، بھائیاں دا، آپݨے عزیزاں دا انتہائی ممنون ہاں جتھوں جتھوں وی تشریف گھن کے آئے ہن۔ او سارے میڈے واسطے قابل صد احترام ہن میڈیاں دعاواں ساری زندگی انہاں دے نال رہسن اللہ انہاں نوں ہر قدم تے آباد و شاد رکھے اللہ کریم انہاں کوں کہیں مقام تے کوئی پریشانی نہ ڈکھاوے سدا خوش رہون خوشیاں نال کھیڈدے رہون پھر ہک شہر دی حیثیت نال ہک ڈوہڑا چند شعر غزل دے عرض کریساں کہ ایڈی گل کوئی نئیں۔ ہائے ہائے ہائے ہائے
ایڈی گل
کوئی نئیں جیویں زورا زوری گل پئے مسکین دے گل گئی۔ ایڈی گل کوئی نائی جیویں زورا زوریں گل پائے مسکین دے گل گئی گل کر بیٹھاں نس گل لایا اسے گل توں ودھدی گل گئی۔ کوئی کجھ آدھے کوئی کجھ آدھے گل گل تے بنڑدی گل گئی اسے گل دے وچ بے وس دی زندگی بس گلدی گلدی گل گئی۔

تیݙا ناں سݨ کے دل دھڑکدا ہے بت کمب ویندے ہاں پھڑکدا ہے بت کمب ویندے ہاں

ہر ستم رسیدہ شاخ دے سر دی معصوم ردا ہے غربت تے کوئی عبرت نال جے ڈیکھے تاں کوئی عبرت نال جے ڈیکھے تاں۔ عبرت دی جھا ہے غربت تاہیں بے وس ہر زردار دے در تے بے اثر صدا ہے غربت۔ اکھیں اتھ ونج لگیاں
جیکوں ڈیکھن کیتے
کئی ملک دے شاہ مجبور ہن۔

تے اساں فرشی، فرش، دے واسی ہاسے او تخت نشیں مغرور ہن تے ایݙے غربت آہی اݙے تاج محل ہن ایݙے غربت آہی اݙے تاج محل ہن اس ڳل دے فرق ضرور ہن کہ کجھ بے وس ساݙیاں مستیاں ہن کجھ سخت مزاج ہن۔